Koro te moko tele moko.
At least ng'ato dhi onyiew gi pesa ne, to ok ni an makawo pesa ne nadhi nyiewo mogo siling piero ni mia abiriyo gapar. Koro Two ng'ato ten. ng'ato ng'iew ticham. Afadhali onyiew gi pesa ne, but an adhi chule mana matin madwaro no. Wala nyulo ma koro odi onge gimoro. To ma aneno king'iew roiko cha. Ora bro, nyako mane ma dwa biro. By the way, bwana tinde nyiri timre nade? Sama ne nyulo tinde tinde. Ni nyako isero diriyo didek, bwana uchat kode diriyo didek e Facebook ka. Mtu kama bwana nyango jambo. Emani nyewe unero iko hiyo. No, but ok ni osechopo. Hmm. Ah, ah, ah, pod amanyo pesa moro matin. Adwa dhi go pool ka yudo 70 taone mondo obi gi peng. At least obi gi gimoro. But kobiro gi peng to mulite. Eh, eh, eh masore moko winjo ni nonjo ni. Iwuotho gi tiyan gi to wacho. Daiga. Ato be wa, ato be wa be wala la meka. Kwa nini nini pesa uba? Ah, uba sokanya.
Do, bad no ndalo moko niwacho ga ni idho Uber. Yaani kaidho, pok aidho Uber, naidhe lek dichia.
Anyisi kwa nyiri moko. Mm. E bwana nyiri tinde. E bwana nyiri. Bwana tinde nyiri yot zero. Na tinde to yot zero. To mondo mi wang'e bil.
Mi tim giri timbe merito. Ah, mano tirito.
Ya iluoro ni mi nyiepo ma kichope giko. Mani wadhi Dubai. E wadhi Dubai. Omeru nyalo dhi nyaka Dubai no to pod ochigi achiga tugo Kenya. To gi misungie.
Omera gima isumie to rom ni. Omera mit imi mit mit eh kata yo mani migo dong koro chunye no seye imigo. Eh. Wapi sidi? Ipenjere ne ya. Condition. Eh, wapi sidi?
Eh, to ke yudo yudo gik mise nyiewo te. To sidi ti dwaro mar pradi. Bill makigere ni sidi kama ni sidi ana koro chul. To sidi wacho mania.

tifanya fanya hedhi yudo mak suko kalo ko mondo ni twa ja ma ma kalo ko sikat malongni mokawo long kofi wuotho go ni wacho kofi makadori koso kofi mane kofi makadori kofi olominde kudu ke kofi olominde mar gi ng'ane mar gi tobias
marwako lewni mabagi piny kor gi jared kacha ne aparo na gimoro gi kor gi jared kanyo mondo nyiri ma kor gi jared kabwana

Yie wiye ok dwa. Yie wiye ok dwa. Ana rwak rwak ka siwo kata pe. Chon ni ngini nyiri kata ka ni sero. Mag ma ma nyiri ma wargo. Nyango sit rek. Lakini fall in love yani ma, ma, bit by bit. Mi mi bin ka koro ma ko wacho no eri. Chon to kai kar bin ka nyako luongi ni be. Ah, mano kabo. Mano. Ah, tinde to baby giro wene jo ma olore. Tinde tinde to be be be ben migolo go pesa ni ofuki. Iluongi gi nyinge ma mito mito ma.

gokora mm. nyako kuseng'e ni in gi pesa mm. ni ka tin mana gi gimoro mathin maromo gi lwedo weri gi lwedo ni mor lwedo lwedo mani chiwire kurano mm. to nyathi ywak makat pok ito pok be en gima kor kilima lima ni iseneno gine moro mi ok iyawo kata dhoot ituongo solbeti ni eh, tichiko iti eh, ichiko iti gi kucho ing'iyo kucho to iti chiko gi konyo ti imulo kama ti iwinjo ka kama entie iwinjo kama entie mano e gima iomo ni timo Nyathi ywak mariere.
Toriere kata gi mari. Kawuondi, e dong mani iwacho ni mondo pugo wiyi. Mondo igol pesa, ing'e ni imbe mondo imi ine ni ok iwuotho wuotho gi one million nono. Yulo bananta an gi gimoro. Hmm? Ah.
Hmm. Ayudo dong chanyisi ni an pod aonge gi gimoro. An kata sani kwaya mana mesa mata aonge go. Watu yenye. Maxi. Hmm? Inga kama cha Kiswahili. waliopita sindwe hmm.
kare waram an chieng' moro chieng' moro mane Kiswahili mane biro go kato ero gorumo Tata yengi ma ko suyu nitie weche moko bwana ma ili ng'eni biti riek ga mane momiyo wan go suyu. But ok iloya. Sing'e okim wabiro kano go pesa.
Mano to rieko mera. To mas to ma pi mar bank. To ma mar get. To ma obed get gi gari. Bwana mano obed get gi gari. Sawa. Magzi. Magzi. Adwa ni konya paro moro ka bwana. Paro mane? Nuna to lose uria. Paro manyalo konyi. Bwana bwana gima ne gima notimore jalo ne ok fit. Kanye.
Ang'eni apa ni nene mistake moro, ne en makosa to. Gik moko pore onyulo, weri gi weche mang'eny. No, but macha gima Ili ili ili Bedi ngama bedi bedi ngama layo mirima. Ili ko ngane gidi donjo e e e e. E yie mangane o ondo. No. No. No adongo ongisi ongisi gi Nyasaye ni mondo ondo yie. Eh. Mondo kaw yie are are are are are. Eh. Chwari ne gi jawade no donjo kana. Tagado chalo ne gi donjo. Chwari ne gi jawade no donjo kanyo nade. Kechi wacho niya, hmm. chwari ne gi jawade no donjo gini. Punda no donjo gini. Dhano nodonjo gini gi chiege. Ero chwarni gi kikuni gi to gik moko maricho to thuol gi gin ne nonjo nade. Koro wiri gi chwarni oywej. Ah oywej oywej to samere jaro ne nyalo yudo ni nolago mana Noah. Noah no te mana. To karo tingo nyithinde ta. Jo machon cha bene lwakore.
Joma noko ndeke. Kare kano kondiki.
Bwana gigi waji moko ndeke.
Kano kondiki to kare gin ema gikelo chwarni no ba. Tich jog chwarni to ero kamole. By the way,
magi tang'o mariek to ok nodhi kata mana sikul gi un kare mane useto ne ji penj un jomoko mane usuga penj ka ji ndalo penj to giwuondre ni giuso likoro to gi to gisom puothi minyalo uso pesa puodho ni kaluwore gi kaka nene sani maksi
iusna galot adwar galot ka iye alot ka biro chaji 70 thousand Koso Ah, Bob. ah, Dong pod ginumu. telo.
Lobno
nikech ok oler, adwa ni mondo lobni, lobni to adwaro gine. One thirty. 130 bob. Wa- One, ah, moro Bob en moro mar alot.
Bob, ki winyo yagi moro ni Bob. Mago gik ma ma winyo mara is, mago gik mara is. Koro 130,000.
Isuja, adier ringo cha bentie mar 1000 go South Band. 1000. Tanga mo me South Band to ken open 1000. Oh, ken koni, oh, chal ka gima kidhi koni to kiduogi koni. 1000 1000. To lo koro.
Lwata Rwanda. Ndio usone yaka kitege.
Vekiro ka uka mer. Hmm. Timu ile na mer ni nani pesa na mora go pool. Mimi mama do kego tago ni gado 150 kwa ndo to wa. Betu ande le mauwe. To pesa chunya to ni 150. Karo kini deposit tu sana. Pesa di? Tinga pa. Kelwa jo ngaka nya ka ma registration no kana uso ni. Mane to bulo to nyaka imaki mondo mi tim gimiluongo ni commissioners.

Ang makita ngo mayo, makita ngo mayo richo ma nicho nokwalo kifundi kifundi jo gine. Adieri gi bana kifundi ja kisi chati ne mane kawo. Nyulo ka kitambo ya eh. Kenda winjo ki. Ikale na kawo, ing'e gima mena kawo gino. Achaya. No chai.
Jakisi manene mena kala na mose ni nabari yako kaito kaito kaito ngia.

Tekni nyalo puonjo jogo Kiswahili, Kisungu. How are you gere? Tangana ke ibina ga par. Ya, I'm fine.
Ibina ga par ki duogo wa. Ibi tar karang. Faya manya no tama.
Bona iti geni kono kanga ngisi ni mea faya mana dia check ni. Tide we na uoni. Manya manya tukana 250. Mwana ana mbabe anza kusiepe, magzian. 250 na tamanga.